א גוטן טייערע חברים וידידים אונז האלט מען בסייעתא דשמיא פרשת ראה, תורה קדושה און די וואכעדיגע פרשה פאנגט אן און זאגט אונז ראה אנכי נושא לפניכם היום ברוך הוא אקללו משה רבינו זאגט אונז ראה מאך אויף דיינע אויגעלעך קוק און זעה אנכי נושא לפניכם די אייבשטער געבט אונז היום ברוך הוא אקללו עס א ברכה אשר תשמעו מצות השם אלקיכם אשר אנכי מצווה אתכם היום די ברכה איז אויב מען הערט זיך צו צו די דבר השם. תורה ומצוות, פון וואס דער אייבערשטער האט אונז געגעבן, דעמאלס איז מען זוכה צו ברכה, און חלילה די פארקערטע, והקללה, אם לא תשמעו את מצות השם אלקיכם, וסרתם מן הדרך, און מענטש וועט זיך אראפגיין חלילה חס ושלום פון די וועג, אשר אנכי מצוה אתכם היום, ללכת אחרי אלהים אחרים אשר לא ידעתם. דער אמת איז, גלייך ווען מען פאנגט אן פרשת ראה, פרעגט זיך פון זיך אליין, ס'איז דער נאמען פון די פרשה, די ווארט ראה, אונז ווייסט מען ברויך אין כללו זיינע טיפע מושגים, מען דארף עס פארשטיין פשטות, ס'איז א תוצאה, ווען א מענטש פירט זיך אזוי וועט ארויסקומען ברכה, א מענטש פירט זיך אזוי וועט ארויסקומען קללה, נו אויב אזוי וואס הייסט רייב מאך אויף די אויגן, ס'איז דאך א תוצאה, ס'וואלט געדארפט שטיין פארשטיי, טראכט אריין, זיי דיך מתבונן. ראי' מיינט זע, קוק. וואו זאל איך קוקן? ס'איז א געוויסע לעבן וואס מ'דארף לעבן, וואס דעמאלטס זעט מען אז דאס איז ברכה און דאס איז קללה, אבער אז משה רבינו זאגט אונז די לשון ראי', אוודאי ליגט אין דעם א פשטות פון ראי', אנוכי און עושי, מאך אויף דיינע אויגן, ס'ליגט פאר דיך ברכה און קללה, לאמיר זיך פארטיפן נאך מער. די תורה ענדיגט צו אז א מענטש וועט דינען עבודה זרה קומט אויף אים א קללה, ענדיגט די פסוק אז שלא ידעתם, ללכת אחר אלהים אחרים אז שלא ידעתם, וואס די פשוט'ע פשט מיינט אז שלא ידעתם, אז מען ווייסן נישט אז די אפגעטער האבן עפעס א כח אין זיך, ס'איז געבויט אויף רשי אין פרשת נצבים וואס דארט שטייט אויך אלהים אז שלא ידעים, אז אונז ווייסן מיר נישט אז די זאך האט א כח, אויף די עבודה זרה, חלילה, מען דינט עס, וואס באמת איז מען זיך מתבונן, עבודה זרה איז עבודה זרה, וואס איך, וואס איז די נקודה, אז מען ווייסט נישט, אז עס האט א כח, עס איז פרעמד, אשר לא ידעתם, וואס עטס ווייסט נישט וועגן עס, וואס איז דאס א נפקא מינה, עס איז עבודה זרה, איז עס עבודה זרה, אבער אונז ווייסט מען יעדע אות אין די תורה האט א סיבה, און אז די תורה רעכנט אויס און לייגט צו די ווערטער אשר לא ידעתם, ליגט דא עפעס א טיפקייט פאר אונז. לאמיר זיך בעזר השם פארטיפן און זען, דאס מאכט אונז אויף א גאנצע טיפקייט צו די נושא וואס די תורה רעדט אין די וואכעדיגע פרשה פון עבודה זרה, וואס קען אונז אפהיטן, און אוודאי די פארקערטע פון דעם, ברענגען אזויפיל ברכה פאר א מענטש, וואס די צוויי שטייען איינס לעבן אנדערן, ברכה כללא, און יעדע מענטש אין יעדע סעקונדע האט דאך די בחירה. אמאל זעהט עס אויס ווי עבודה זרה איז עפעס גאר ווייט, משה רבינו זאגט ס'ליגט אין פארנט פון דיך ממש יעדע מינוט, לאמיר זיך בעזר השם פארטיפן און זעהן דא ליגט א גאנצע וועג ווייזער פאר אונזער לעבן ממש פראקטיש יעדן מינוט און יעדן טאג בסייעתא דשמיא, נאר אויפצומאכן די נושא פון די וואס אונז גיימער שמועסן בעזר השם, און מקדים זיין מיט א מיט א מעשה, עס איז א טרעפליכע מעשה וואס א אינגערמאן האט מיר דערציילט, ס ה מיסטער האסקעל, זיין געמיינט קען עס דערציילן בכלל, דאס אליין נעמט קוראזש, ער זאל עס ארויסזאגן, האט ער מיר געזאגט אז מיט אפאר יאר צוריק, זאגט ער האב איך מיך געטראפן אין א מצב, איך האב שוין חתונה געהאט א שיינע פאר יאר, און איך האב זיך געטראפן עפעס זייער פארטריקנט, די לעבן מיינע איז געווען פארטריקנט, די שלום בית איז געווען פארטריקנט, איך בין אומצופרידן, איך בין עפעס אינגאנצן פארלאשן, צוקלאפט, עפעס גארנישט האט נישט געמיינט גארנישט, אלעס איז געווען אזוי. גארנישט, איך ווייס נישט, ס'איז געווען גארנישט, און כ'האב געפילט עפעס ממש צובראכן, ס'האט מיר אנגעפאנגען אויפעסן די געזונט, אזוי ווי וואס וואס וואס איז דא, און פארשטייט זיך זיין בני בית האט געהאט די זעלבע הרגשים, ס'איז געווען טרוקן, פארלאשן, צוקלאפט, ט א ערגעץ ווי בין איך געגאנגען שמועסן מיט דער און מיט יענעם, ביז איך בין געקומען צו א החלטה, זיך געבויט אויף, מענטשן האבן אים געזאגט, איך דארף א טויש, נו, וואס הייסט א טויש? האט מען אים געזאגט, אפשר פאר אוועק פאר אפאר טעג, לופטער דיך אויס, עס קומען א נייע פלאץ, א נייע סביבה, די לופט וועט זיין ניי, די די וועסט האבן מיט איר אפאר גוטע שמועסן, עס וועט זיך אויפמאכן דאס הארץ, זאכן וועלן זיך טוישן. קיצור געזאגט און געטון, ער איז געגאנגען, האט זיך געבוקט א רעזערוועישן ערגעץ, ער פארט אהין, ער קומט אן, שיינע האטעל, הערליכע שיינע וויוס, שיינע בערגער געווען דארט, ס'איז געווען ממש מורא'דיג, צוגעשטעלט די האטעל, אלעס האט געקלאפט, די עסן, אלעס א מורא'דיג, און טאקע ווען ער איז אנגעקומען, איז געווען עפעס אזא געוויסע חיות אין אים, פששש, wow, נאך קיינמאל נישט געזען, קיינמאל נישט דאס און יענץ, אלעס איז הערליך, ס'קלאפט. ער זאגט אבער ווילאנג וואס ווען ווי איז דורכגעלאפן אזא פינף זעקס זיבן אכט שעה, און ער זאגט אזוי ווי זיבן אכט שעה גייט אריבער טרעפט ער זיך פלוצלינג אין דעם זעלבן פלאץ, פאנגט אן ער וויל אנפאנגען רעדן, ער ווייסט נישט וואס, ער ווייסט נישט ווי, ער ווייסט נישט ווי אזוי, ס'איז גארנישט דא. די וועלט זאגט א ווערטל זייער באקאנט אז א מענטש האט געזאגט איך וואלט שוין לאנג געפארן אויף וועקעישן נאר איך ווייס אז דארט ווי איך פאר קום איך מיט, און איינמאל איך קום מיט איז עס שוין נישט קיין וועקעישן, ס'איז דא אזא אויסדרוק אבער א קאפאנעם האט עס שוין געזאגט. די זעלבע געדאנק טרעף איך זאגן אויף זיך אליין, אזוי ווי איך האב געמיינט כ'על אוועק פארן ס'עט זיין א נייע פלאץ, א נייע מקום, א נייע ענערדזשי, א נייע לופט, אבער דערווייל טרעף איך מיך מיט די זעלבע זאך, כ'ווייס נישט, כ'קען נישט, גארנישט קומט נישט ארויס, גארנישט רעדט זיך נישט, גארנישט זאגט זיך נישט, און ער טראכט און ער ווייסט נישט, זאגט ער איך בין געווען עפעס אזוי צובראכן, און כ'האב זיך געשטעלט דאווענען א תפלה צום אייבערשטן, און עפעס האב איך געגעבן א גיס אויס דאס הארץ, זאגט רבונו של עולם, ווייסט נישט, עס איז אזויפיל טרוקן, איך פיל אזוי פארפרעמדט, איך פיל איך האב נישט קיין שום קשר, גאר, אלעס איז עפעס, דער מיטן האט זיך מיר געגעבן א מאך אויף א ליכטיגקייט, און איך האב געטראכט, מיט אזא שמייכל זאג איך האב איך געטראכט, יעדער זאגט מיר אז איך דארף טויש, איך האב געמיינט, איך האב עס אפגעלערנט, איך האב פארשטאנען אז ס'מיינט איך דארף טוישן די פלאץ, די לופט, די די מקום, וואס איז אמאל דא אזא זאך, אמאל דארף מען אביסל זיך אויסלופטערן, ס'העלפט. אבער פלוצלינג האב איך געכאפט, די טויש וואס יעדער רעדט, און די טויש פון וואס איך דארף עכט איז, מיינע אויגן דארפן זיך טוישן. מיין הארץ דארף האבן א רוח חדש, עפעס א פרישקייט, א לייף חדש, איך דארף האבן עפעס א נייע אויג וואס זעט מיין בני בית אנדערש, איך זע מיך אנדערש, און פון דעם קען מען רעדן עפעס נייע דיבורים וועט ארויסקומען בסייעתא דשמיא, און ער זאגט דאך ווען דאס איז געגעבן אזא קום אריין אין מיין נשמה, פלוצלינג האב איך באמערקט ווי ס'האט גארנישט מיט די מקום, ס'האט גארנישט מיט די, ס'האט, דארט איז, ס'קען צוהעלפן אמאל, אבער דארט ליגט נישט די נקודה, דארט וועט גארנישט זיין, ס'איז אין מיינע ווערטער, ס'איז אין מיין דיבור, ס'איז אין מיין אויגן, ס'איז אין מיין נשמה, אין מיין נפש, וואס דארט ווען איך גיי טוישן, וועט זיך אלעס טוישן. וואס דאס מיינט אין אנדערע ווערטער, די טויש פון א בליק פון א מענטש איז די גרעסטע מתנה, די גרעסטע, נישט נאר מתנה, ס'איז די גרעסטע וועג וויאזוי א מענטש לעבט, אלעס פאנגט זיך אן, ווי די גמרא זאגט, אלעס פאנגט זיך אן פון די אויגן, וויאזוי א מענטש זעט א זאך, וויאזוי א מענטש קוקט אויף א זאך, וויאזוי א מענטש לערנט אפ א זאך, וואס אלעס האט א חלק מיט די קוק, דארט ליגט אלעס, ווייל דאס האט השפעה אויף זיין הארץ, אויף זיין נשמה, אויף זיין נפש, און דארט דארף מען מאכן טויש. יעצט, אז מ'איז זיך מתבונן אין דעם ריכטיג וועט מען זען אז דא שטעלט זיך אויס א מורא'דיג אינטערעסאנטע זאך. אונז לעבן אין א וועלט, און ס'איז כדאי צו רעדן דערפון, באמת מ'קען רעדן דערפון שעות, אבער ס'איז כדאי אביסל אויפצומאכן, אביסעלע, ס'איז אפשר נישט אזוי באקוועם, באט ס'איז כדאי. מ'לעבט אין א וועלט וואס די גאנצע וועלט איז אויסגעשטעלט פון עפעס נייעס? און פשוט פשט מיינט עפעס נייעס דארף מען דאך נישט מסביר זיין, עפעס נייעס מיינט זאג מיר עפעס א חידוש, יא, גיב מיר די נייעס, וואס טוט זיך אויף די וועלט, יא, צייטונגען, מעגעזינס, ארטיקלס, פיקטשערס, אימעדזשעס, וואס לויפט יעדע סעקונדע עפעס נייעס, און אויב, און נישט יעדע סעקונדע, אין איין סעקונדע קען א מענטש דורכפארן זיבעצן נייעסן, אזוי האלט מען שוין, דאס איז אין די וועלט פון נייעס, וואס יעדער איז באקאנט מיט די ווארט נייעס, אבער לאמיר זיך מתבונן זיין אביסל טיפער. און די זעלבע ווארט פון נייעס איז געווארן אלעס דארף זיין ניי יעדע מינוט, סטיילס, עסן, טרינקן, עקספיריענסעס, וויקעישאנס, אלעס מוז זיין ניי, און ס'גייט אזוי שנעל אז וואס איז פאריאר געווען ניי איז שוין נישט, אנטשולדיגט, וואס איז לעצטע וואך, איך דארף ממש איבערבעטן, וואס איז לעצטע וואך געווען ניי איז שוין נישט נוגע, ווי האט מיר א איד געזאגט, ער זאגט מיר אז איך וואוין אין א אלטע הויז און איך טויש עס נישט א גאנצע צייט ווייל ס'האלט אין איין צוריק קומען צו מיין, ס'גייט אזוי שנעל, זאגט ער די סטייל דרייט זיך, ס'ווערט מאדערן און ס'קומט שוין גלייך צוריק צו מיין אלטע, באלד אונז זעמיר שוין צוריק צו כמעט הונדערט יאר צוריק, ס'איז שוין אלעס די אבי ניי אבי טויש, און ס'טוישט זיך ביי די וואך. קליידער, עסן, רעסעפיס, מען קען עס באמת זען אין פשוט, מען קען שוין די פלעינע עסן אין שנגעיס, וואס האלט אין איין ארויסקומען מען ברענגט פון אלע לענדער איבער די וועלט, אבי עפעס ניי, די אלטע איז נישט נוגע, סאו נישט קיין חילוק צו ס'האט א פשט צו ס'האט נישט קיין פשט, און אלע פון אונז ווייסן אז ס'האט בכלל נישט קיין פשט, אבער א כפרה די זאך, דאס טאר מען נישט אויסזאגן פאר קיינעם, דאס איז א שטיקל סוד וואס די יצר מאכט יעדע מינוט עפעס ניי. און דאס האלט דעם מענטש מיט אזא געוויסע געפיל פון עפעס א סכאטשעס, אה, עפעס ניי, עפעס א נייע קלייד, עפעס א נייע אויסזען, א נייע קאר, א נייע, אויף די פארטש מאכט מען יעצט עפעס ניי, און אינעווייניג מאכט מען ניי, און עפעס א נייע קלאזעט, א נייע וועג וויאזוי מען עפענט אויף די לעדל, יעדע מינוט עפעס ניי, ווייל אזוי איז דא עפעס עפעס עפעס א חיות, ווייל אויב נישט, ממש מען ווערט פארטריקנט. יעצט ווען מען זיך מתבונן דעם ריכטיג, העמער זען, דאס גייט אבער נייע סטיילס, נייע דעווייסעס, יעדע סעקונדע איז דא עפעס א נייע דעווייס, נייע פלעצער, מען קען זען יעדע סיזען איז דא עפעס א נייע פלאץ ווי מען פארט, די עולם פארט יעצט דא, יעצט פארט מען דא, און באלד פארט, וואס א חילוק וואס קען מען נישט פארן דא, מען פארט יעצט דא, אה איך מיין דאך ס'איז הונדערט מאל שענער, נישט קיין חילוק צו ס'איז שענער צו ס'איז בעסער, קיין, ניטאמאל דאס טראכט מען, ווייל מען דארף עפעס ניי, און אמאל. נייע חברים, נייע חברות, נייע פרענדס, אלעס ניי, אבער מען מוז זיך מתבונן טיף און מוז זען, פארוואס זוכט דער מענטש א גאנצע צייט עפעס ניי? פארוואס? וואס דארף ער עפעס ניי? די תירוץ איז, ניי גיבט אזא געפיל פון האפענונג, אקעי ס'איז ניי, מען מען דאס האבן וועט זיין, לאמיר דאס טון, לאמיר איבערבויען, לאמיר אויפפרישן, לאמיר מחדש זיין, לאמיר געבן א, ס'האלט דעם מענטש אין א געוויסע חיות. יא אבער דא קומט אריין אונזער אלטע גוטע פריינט דער מלך זקן איקסיל, מיין פריינט, און ער פארדרייט אונז, ער מאכט זיך ווי א פריינט, ער פאפט אויס דעם מענטש, און ער קומט און ער זאגט אז עקסטערנעל, חיצוניות'דיגע נייעקייטן, אדער חיצוניות'דיגע פרישקייט גייט אים געבן סיפוק צום סוף, ס'גייט אים געבן א חיות, איך זאג דיר דו האסט נעמען די נייע קאר, איך זאג דיר באמת דער עולם האט עס, ס'איז די זאך. און דער מענטש גייט מיט איין ער באשטעלט עס און ער ווארט ס'זאל אנקומען און ענדליך קומט עס אן ער דרייווט עס פאר צוויי טעג און פששט מען האט שוין דאס אויך געטון נע ווייל ס'איז נישט נאר די קאר ס'איז די קאר קומט מיט מיט מיט אויך די נייע זייגער אקעי סאו א נייע זייגער ווייטער און אזוי גייט מען אויף זאך נאך זאך אויף שמחות אויף אויב דו וועסט מאכן דאס, וועסט אנגרייטן אזוי, און וועסט מאכן אזו, דעמאלטס וועט אלמאסט דער מענטש וויל זיך אריינברענגען א געוויסע פרייליכקייט, א געוויסע עקסייטמענט ווי מען רופט עס, א געוויסע, דארף דאך האבן עפעס צו לוקן פארווערד, דאס, אה, סאו מען האט עס באשטעלט, ס'גייט אנקומען, און ס'גייט זיין, און נאכדעם האט מען עס, און ס'איז, אקעי, שוין, מ'האלט שוין נאכדעם אויכעט. און סמיינט נישט אז מ'מעג נישט הנאה האבן, נישט דאס איז אונזער נקודה, די שאלה איז ווי ליגט די עיקר, ווי ליגט די עכטע צופרידנקייט און שמחה, ווי ליגט די פנימיות, פאר דעם קען מען זען ניגונים, א גאנצע צייט דארף מען עפעס ניי, און די ניי איז שוין אזוי ניי אז ניטאמאל הערט מען עס צוויי מאל, מ'דארף שוין די נעקסטע, סטיילס, איבריג אויסצושמועסן, יעדער ווייסט אז ס'איז אזויפיל, מ'רעדט דערפון אזוי סאך, אבער לאמיר זיין אמת'דיג, וויפיל מ'רעדט, איז באמת נישט גענוג ווייל דער יצה ר כאפט אונז אן ממש ער אונט אונז אין די קראנקייט ממש ווי דער מענטש מיינט און לויפט און נאכדעם ווערט א גאנצע פער פרעשור מיט א פאומו מיט א דזשאדזשמענטס יענער האט די נייע זאך יענער פארט יעצט דא סאו איך דארף שוין אויך פארן און נאכדעם קומט עס מען פארט שוין פון פארן ודי למאי ווען מיר שמועסן מער אבער אקאפנים יעצט לאמיר זיך אביסל אריינטון און אריינגיין אביסל מער פנימיות'דיג און זיך פרעגן. און באמערקן אז ס'איז דא צוויי מינע נייעקייטן אין א מענטש'ס לעבן. ס'איז דא ניי ווי אונז האבן יעצט געשמועסט, א נייע דעווייס, א נייע חיצוניות'דיגע זאך, א נייע קלייד, א נייע זייגער, א נייע. ס'איז דא ניי וואס ס'מעג געבן שמחה, ס'איז אפילו דא, אין הלכה טרעפט מען אפילו א ענין פון שכיוני אויף א נייע קלייד, ס'מעג געבן א משהו א גוטע געפיל און שמחה. אבער די התחדשות, די מציאות פון התחדשות, אויב ליגט עס נאר דארט, גייט זיך דער מענטש טרעפן אין זייער א פארלאשענע פלאץ, ווייל ס'איז ענדלעס, ס'איז ממש מען גייט און מען גייט און מען גייט און ס'פילט נישט אן, די נשמה ווערט נישט אנגעפילט גארנישט. אבער נאכדעם איז דא א פנימיות'דיגע שחטשות, א פנימיות'דיגע שחטשות מיינט אז דער מענטש טוישט זיך, גארנישט טוישט זיך נישט פיזיש, פלאץ איז די זעלבע, די קינדערלעך זענען די זעלבע, די בני בית איז די זעלבע, די טאטע מאמע איז די זעלבע, די סביבה איז די זעלבע, די קאנטרי איז די זעלבע, די הויז איז די זעלבע, אלעס איז די זעלבע. די אויגן טוישט זיך, די נפש טוישט זיך, דער מענטש וואקסט און פלוצלינג זעט ער אלע זאכן ארום אים אנדערש, מיט א נייגקייט, מיט א פרישקייט, מיט סאך מער סיפוק, מיט סאך מער פנימיות'דיג, מיט סאך מער פרייליכקייט, מיט סאך מער הכרת הטוב, מיט סאך מער דאנקבארקייט. און פיזיש האט זיך גארנישט געטוישט. גארנישט. יעצט לאמיר זיך פרעגן, וועלכע פון די צוויי נייגשאפטן, התחדשות'ן, געבן סיפוק פאר א מענטש? לאמיר זיין אמת'דיג. ווי באקומט א מענטש חיות און פרייליכקייט און אויפגעלעבטקייט, און אמת'דיגע נשמה, אנגעפילטע נשמה, א נפש וואס איז זאט און רואיג און גוט אויפגעלייגט? בנעימות ווען ער האלט ניין נאכלויפן סטייל ווען מען ענדיגט נישט די געלויף אדער ווען ער זאגט אזויווי איך דארף מער גארנישט פארקערט מיין אויגן ווערן רייכער מער פנימיות'דיג איך זעה עפעס שענער די זעלבע זאך וואס איך האב געזען ביז יעצט יעצט פארשטיי איך דיך בעסער איך זעה עפעס איך בין אזוי גיפטעד איך האב אזויפיל מתנות דער אייבערשטער איז אזוי גוט צו מיר. גארנישט האט זיך נישט געטוישט פון נעכטן ביז היינט, אויגן האבן זיך געטוישט, און לאמיר עס במציאות זען, לאמיר זיך פרעגן, נייע קליידער, נייע טויס, נייע דיווייסעס, נייע עסן, ס'געט סיפוק? ס'געט ס'געט פרייליכקייט? ס'געט פנימיות? ס'פילט אן א מענטש פאר מער ווי די קורצע וויילע פון וואס אונז האמיר עס? כ'מיין יעדער ווייסט אז נישט, ס'נישט קיין סוד אויף דעם, יעדער ווייסט אז נישט, און נישט נאר יעדער ווייסט אז נישט, רוב פון די זאכן בשעת מען באשטעלט עס און מען טוט עס קען מען אסאך מער לערנען ווי דער מענטש זאגט, ס'איז דאך אזאך אין שטותים, אבער איך באשטעל עס ווייל יעדער, ס'מאכט נישט קיין טראפ סענס אבער איך טו עס אויך, און און מען קען זיך נישט ארויסזען פון דעם גלות, און אונז ווייסט, און אז דער מענטש ווייסט פארדעם אז ס'גייט אים נישט צופרידנשטעלן, נו וואס איז די תכלית דערפון? די תירוץ איז ווייל איך ווייס שוין נישט וואס איך ווייס שוין נישט, איך בין שוין ממש כמעט ווי אזא ראבאט, וואס מען טוט און וואס מען פארט, ס'פארט, און נאכדעם טרעפט מען זיך ליידיג, נאכדעם טרעפט מען זיך מיט פעיר פרעשור, מיט עקזייעטי, מיט אלע מיני אישוס וואס מען מוטשעט זיך מיט, און מען וואונדערט זיך נאכדעם פארוואס פיל איך אזוי, די תירוץ איז גאנץ פשוט, אונז זעמיר נישט אנגעפילט מיט עכטע סכאטשעס, מיט עכטע הכרת הטוב, און דא קומט אריין די גרעסטע חידוש. רוב טייערע זאכן, רוב אמת'ע זאכן, רוב ליכטיגע זאכן פון א מענטש'ס לעבן קען מען ניטאמאל טוישן. מען קען עס נישט טוישן, און חלילה אויב ס'טוישט זיך אמאל איז עס מיט ביטערע יסורים און צער. מען קען עס נישט טוישן, א ווייב, א מאן, קינדערלעך, טאטע מאמע, ס'איז די זעלבע. דער אייבערשטער גיבט פאר איינעם זיינע קינדערלעך דאס איז עס, קען נישט געבן א שיפ צוריק, ס'איז נישטא קיין ריטורן טי, ס'ארבעט נישט אזוי חלילה, חס ושלום, ס'ארבעט נישט, ס'נישט דא אזא זאך, דארט איז נאר דא טוישן אונזערע אויגן, דארט איז נאר דא לאמיך זען אנדערש מיין טאטע מאמע, לאמיך מקיים זיין מער כיבוד אב ואם, לאמיך מער זען מיינע קינדערלעך, לאמיך מער זען מיין בני בית מיט א פרישן בליק, מיט א נייע, אדער מיין מאן, לאמיך זען מיט עפעס א טיפקייט. ס'איז אזוי ווייטאגליך אמאל ווען מ'טרעפט א טאטע און מ'פרעגט אים, זאג מיר עפעס וועגן דיין זון, עפעס א חידוש, עפעס ניי, האט נישט קיין אהנונג, ס'זעט אויס ווי ער רעדט פון א פרעמדן מענטש. און דעם זעלבן קינד וועסט פרעגן זיין מגיד שיעור, זיין מלמדים, אדער א אינגערמאן וואס לערנט מיט אים, זאג מיר עפעס ניי, וועט ער זאגן, ער? ניי? האט נישט קיין אהנונג ווער דער קינד איז, כ'מיין פון וואו ער קומט און וואו ער איז יעצט, ער רעדט מיט באקציינער. זיין אייגענע טאטע קען דיר דאס נישט פארציילן. וואס פשט פון דעם? די תירוץ איז ווייל ער ווייסט נישט. פון פארוואס ווייסט ער נישט? או! ווייל ער האט אינגאנצן נישט געכאפט אז דא אזא שליחות, ווייל ער איז אזוי ביזי מיט אלע מיני נייע זאכן אינדרויסן פון די אמת'ע נייע זאכן, די נייקייט אין מיין ווייב, אין מיינע קינדערלעך, אין אין מיין דאווענען, אין מיין לערנען, עפעס פרישקייט דארט, עפעס איז כאטשיס, עפעס לעכטיג. עפעס באמת לעכטיג. ווען האסטו לעצטע מאל באמערקט עפעס א חידוש אין תפילה, עפעס א נייע פשט, א נייע טייטש, א נייע דערהער, עפעס א חידוש אין די לימודים וואס דו לערנסט? לאמיר זיין אמת'דיג צו זיך, אין די לימודים וואס אונז לערן מיר, עפעס א חידוש, עפעס א נייע מחשבה'לע, עפעס א חידוש אויף דיין חבר, וואו! ווייסט, איך בין שוין אפאר יאר גוט מיט אים, קיינמאל נישט געכאפט, יעצט באמערק איך, ער האט אזא שיינע חלק צו זיך, און לאמיך אים זאגן, חידושים! דער מענטש איז לעבעדיג, דער מענטש יעדע סעקונדע איז עפעס לעבעדיג, עפעס איז פריש, עפעס איז ניי, אויב ווען א מענטש לעבט חיצוניות'דיג סארט חידושים, און ער זעטיגט זיך א גאנצע צייט פון עפעס ניי, פון עפעס א נייע מין עסן פשוט, ממש גרויסע טאטעס, מען רעדט פון די מין פלייש, יענע, לייק עכט, ס'מיינט שוין מעגסט שוין האבן, מעגסט דאן האבן, אבער דאס איז די התחדשות, דאס איז די שמחה, דארט דארט גיסט זיך, בשעת דיינע קינדערלעך וואקסן אויף ארום דיך, מתנות טובות ממש, וואס אסאך מאל דארף מען זיך מתבונן זיין ווען אונז זעמער געשטאנען אונטער די חופה, און זיך פרעגן, געדענקסט דיין יום החופה, יענע טאג, וואס האבן מיר דעמאלס געדאווענט פאר? און טראכטן אויף די אלע זאכן וואס איך האב דעמאלטס געדאוונט, ווי חשוב און טייער האלט איך עס היינט? אדער ווי שטארק פיל איך אז דאס איז נארמאל, אזוי קומט עס, כ'מיין וואס? יא, איך האב מיינע קינדער, ברוך השם, איינער אין ז', ח', ער איז שוין ערשט כיתה קטנה, איך מיין מיין טאכטער איז זיך אין די יארן, אדער ניין, דאס איז מיין אוצר! דארט בין איך רייך, דארט באקען איך מיך, דארט הער איך חידושים, דארט ליגט מיין כח, און די זעלבע זאך אין תורה, אין תפילה, אין יראת שמים, אין וואקסן און שטייגן אין השקפה און מוסר, מיין נפש וואקסט, רוקט זיך, און מ'קען במציאות זען מענטשן וואס רוקן זיך, עס זענען אנגעפילטע מענטשן, פול מיט סיפוק, פול מיט חיות, צדיקים, יעדן טאג איז געווען א זיסקייט פון א טאג, מ'קען אמאל זען ווער ס'איז זוכה. זיי ווי די דאווענען אז יעדן טאג כאילו מען דאווענט היינט די ערשטע תפילה, מיט א פרישקייט, און אסאך מאל קען מען עס נישט משיג זיין די תירוץ איז זיי האבן גענומען סיפוק יעדן טאג, ס'איז טאקע די ערשטע תפילה, אסאך מאל קוקט מען אזוי, וויאזוי קען ער יעדן טאג טון די זעלבע זאך, ער טוט נישט די זעלבע זאך, ער טוט באמת נישט די זעלבע זאך, יעדן טאג איז עס פריש, ער טוט יעצט א נייע זאך, ער האט נאכאמאל געזאגט שקויעך אייבערשטער אז אונז האבן די מעגליכקייט צו רעדן צו דיר, קום לאמיר האבן א שמועס, ס'איז א פרישע זאך. לאמור קען מען זען א אידישע מאמע וואס יעדן טאג מיט שמחה ווארט זי אפ אירע קינדערלעך מיט א ברען, מיט א פרישקייט. זי טוט עס יעדן טאג די זעלבע זאך? ניין, זי טוט נישט די זעלבע זאך. יעדן טאג איז זי פון פריש א אוזן קשבת פאר איר זיסע לעכטיגע נשמה וואס איז יעצט אהיימגעקומען פון חדר, און יעדן טאג האט ער געהאט א אנדערע טאג, א נייע טאג, ער איז נישט די זעלבע, עס וועט קיינמאל נישט צוריקקומען די טאג, און זי הערט דאס אויס. מיט א פרישקייט און מיט א התחדשות, איז דא עפעס ליכטיגער פון דעם? עפעס מער סיפוק פון דעם? אדער ווען זי קאכט, און זי טוט עס מיט א נייע התחדשות, פאר מיין מאן, פאר מיינע קינדערלעך, פאר די שטוב, פאר שבת קודש, פאר יום טוב, ס'איז רייך, ס'איז פלעין, יעדע סעקונדע פון די לעבן איז רייך. און דאס וואס אונז רעדן איז אזוי וויכטיג צו געדענקן אז די גרעסטע ברכות אין אונזער לעבן זענען אמאל די באהאלטענע זאכן אין אונזער שטוב וואס איז אזוי רוטין ווי מ'רופט עס, אזוי נארמאל. די דארט ליגט די גרעסטע אוצר, די גרעסטע ברכה, און דארט ליגט די איינציגסטע זאכן וואס בלייבן פאר אייביג נצחי! אלע אנדערע זאכן, און לאמיר זיין אמת'דיג מיט זיך, זאכן וואס אונז לייגן מיר אריין אזויפיל כוחות, טעג און נעכט, וואכן און חדשים, יארן פון פלאנען און דורך טו. גארנישט בלייבט נישט. אמאל קען מען זען ביי א זמן שמחה, מיר קענען זען ווען מען בויט, מיר קענען זען ווען מען פארט טאקע אין קאנטרי, געוויסע מצבים וואס מענטשן האבן גרעסערע זאכן קען מען עכט באטראכטן. וויפיל פון די כוחות גייט אוועק אויף די זאכן פון די סכאטשעס? וואס עס איז נישט נוגע גארנישט נאך יענעם איין טאג אדער נאך מען מופט אריין הו הא אפאר מאל און דאס איז עס און אויף דעם האט מען געארבעט אויף דעם האט מען מבזה געווען און געטשעפעט און איבערגעמאכט און געפיקסט און ארויף און אראפ ס'איז נישט נוגע גארנישט. יא, קען נישט מאכן גארנישט, אפשר דארף מען זאגן ס'איז אביסל נגיעה, אבער ווען מ'איז דאס מדמה צו א נפש פון א קינד, פון די שלום בית אין א שטוב, צו די תורה פון א שטוב, צו די תפילה פון די שטוב, צו די השקפות פון א שטוב, צו די לעבן, די ערך פון די לעבן, גארנישט קיין שייכות, און יעדער ווייסט עס. אבער דא כאפט אונז דער יצר הרע, ער ער האט עפעס א וועג פון עפעס ניי, און פאר דעם קען מען זען אלע עדווערטייזמענטס, נו! די נייע שיפמענט איז שוין דא, גאנץ האלבע זומער פאלט אוועק ווייל מ'דארף שוין באשטעלן פון די נייע שיפמענט, ווייל די אלטע, די אלטע איז דאך שוין אזוי ווייט ווי אלץ איז, ס'איז צוויי חדשים אלט, ס'איז ממש נישט נוגע, די ממש די נייע, וואס איז די לעיטעסט? די מאסט אפדעיטעד, די אלע ווערטער זענען געהעריג פארט פון אונזער שפראך, ס'איז נישט עפעס באהאלטענע מאדערנע ווערטער, ס'איז געהעריג יא די לעיטעסט, די מאסט אפדעיטעד, די נייעסטע חידוש אין די עולם פון פון פון כ'ווייס נישט, ס'איז נישטא קיין חידושים, ס'איז אלעס די זעלבע, ער שפילט מיט אונז נאר, און לאמיר זיין ער איז נישט די זעלבע. יעצט זעמיר צוריק צו וואו אונז זעמיר געווען אמאליגע צייטן, איך מיין געוויסע סטיילס זענען ממש צוריק דארט, יא, אלטע ווענט מיט זאכן, סאו סאו וואס חידוש? ווער חידוש? איך מיין פון וועלכע חידוש רעדט מען? סאו ס'דא געוויסע עניינים וואס מען טרעפט עפעס נייע מינע זאכן, פיין, אבער ס'געבט אונז מער רואיגקייט, מער שלווה, מער שמחה, מער דביקות, מער. מער מנוחה, מער, מער רייכקייט אין לעבן, וואס, וואס? לאמיר זיין אמת, וואס? די תירוץ איז אבער, דער מענטש לויפט, און דער יצה ר ווייסט פונקטליך וואס ער טוט, און אזוי פארשפילט ער טאטעס און מאמעס, ברודער און שוועסטער, ער פארשפילט אונז ממש, און ער לאזט אונז נישט זיך אנפילן אונזער נפש און אונזער נשמה מיט די גרעסטע ברכה אויף דער וועלט. און ווען אונז הער מיר דאס ריכטיג, און אזוי ווי אונז האבן געשמועסט, עכטע זאכן האבן נישט קיין התחדשות נאר אין אונזער נפש. די בני בית אין די שטוב, די מאמע אין א אידישע שטוב קען מען נישט טוישן חלילה וחס, יא, די איינציגסטע זאך וואס מען קען טון איז האבן א נייע בליק א נייע אויגן, די זעלבע זאך אויף אונזערע קינדערלעך, די זעלבע זאך אויף אמאל אפילו אויף פרנסה, וויפיל מאל א מענטש איז אין פרנסה ער איז שוין אומגעדולדיג ער וויל שוין עפעס ניי, אפשר ווען די קוקסט מיט א נייע אויג, מיט עפעס א פרישקייט אין דיין נפש, פלוצלינג וועסטו זען דא איז דא א שטארקע שפע, דא איז דא א שטארקע אפערטוניטי און א געלעגנהייט, די זעלבע זאך אין די לימודים און חברים און אין די מצוה פון כיבוד אב ואם. ס'איז א אויסטערלישע זכי' און א מתנה פון האבן טאטע מאמע, און מיט אלע שוועריקייטן און מיט אלע נסיונות וואס יעדער איז אדורך, מיט דעם אלעם ווען א מענטש טויש זיינע אויגן, רעאי', מאך אויף דיינע אויגן און זע, פלוצלינג זעט מען אוצרות, חידושים, אפערטוניטיס און געלעגנהייטן פון אריכות ימים, גרעסטע זכיות, די טייערסטע זאכן אין אונזער לעבן ווערן כמעט נישט געטוישט. נו אויב אזוי, דארט איז נאר דא די סכאטשעס אין אונזערע אויגן, און ווען אונזער העמיר דאס, אזוי ווי אונז האבן פריער געזאגט, עכטע צדיקים, אוי האבן זיי געהאט יעדן טאג פרישקייט, יעדן טאג איז סכאטשעס, יעדע מאל זיי האבן זיך אראפגעזעצט לערנען די דבר השם, יעדע מאל זיי האבן געטראפן א איד, מיט וויפיל חידוש זיי האבן אנגעקוקט די איד, מיט וויפיל ליבשאפט, און אסאך מאל האבן זיך געוואונדערט, וויאזוי קען ער געבן אזויפיל ליבשאפט, ער גיבט נישט ליבשאפט, ער ער ער זעהט ליבשאפט. ס'איז נישט עפעס א ס'איז נישט עפעס א פאלשע עבודה. דאס איז די גאנ נאך א איד. ס'איז די שענסטע מתנה אויף די וועלט. ער האט געטראפן א איד. נאר ברוך השם אונז זעמער זוכה מען לעבט מיט אזויפיל מענטשן ס'טוט זיך ס'קומט און גייט אז מען פארגעסט די טייערקייט דערפון. די מתנה דערפון. די ליכטיגקייט. די אור וואס יעדע איד ברענגט. פאר דעם צדיקים האבן געלעבט בנעימות יעדע סקונדע, זיי האבן געדינט דעם אייבערשטן אנגעפילט און אזוי ווי אונז האבן פריער גערעדט ממות, מען קען עס אזוי שטארק, וויפיל מען רעדט דערפון וועט קיינמאל נישט זיין גענוג, בפרט היינטיגע צייטן, ס'איז כמעט געווארן, מען באמערקט עס, ס'איז אזוי ווייטאגליך ווי מען קען זען אסאך מאל ווי מען פארט פון פארן, מען פארט, מען פארט אויף זומער זיך אפרוען און פון דארט פארט מען אוועק, יונגעלייט, מידע, בקיצור מען פארט. און פון וואו מען פארט, אפילו ווען מען איז שוין דארט, דארף מען א גאנצע פראגראם דארט, די טראק און יענע טראק, די מין עסן, יענע מין עסן, יעדע מינוט עפעס אנדערש, און מען דארף שוין האבן א פראגראם, א פראגראם פאר שבת, א פראגראם פאר מוצאי שבת, א פראגראם פאר שבת נחמו און א פראגראם פאר די מנח, וואס? די די פלאץ אליין איז דאך א שטיק חידוש, ביסט דאך געקומען ארויס פון שטאט, ריר דיך אפ, אטעם אריין די לופט פון די ביימער, און דאס איז די חידוש, די תירוץ איז, דער יצ ר ווייסט אז אויב דער מענטש וועט דאס טון, איז ער אין א סכנה, ווייל דער מענטש גייט זוכה זיין טועם צו זיין די זיסקייט און מתיקות פון א תורה'דיגע לעבן. די נעטשור, די נאטור, די ביימערלעך, וועט אים צוריק טראגן אהיים צו דערהערן ווער ער איז, ווער זי איז, ווער זיינע קינדער זענען. נו, דארף מען דאך מאכן זיכער דאס געשענט נישט. האט ער זיך אן עצה געגעבן. יעדע מינוט מען מאכן א פראגראם, יעצט גייען די פרויען דא, יעצט גייען די מענער דארט, יעצט שפילט מען דאס, יעצט עסט מען. ס'טוט זיך! און יעצט גיימיר נישט אריין זאגן וואס איז ריכטיג וואס איז נישט, דאס איז יעדער איינער פאר זיך אליין דן צו זיין, מען רעדט נאר קודם וואס ער כאפט אוועק אין נשמה, די ענין וואס די מענטש זוכט איז כאטשיס און פרישקייט און סיפוק און און פאן און אלע מיני נעימים וואס ער האט, כאפט אוועק די גרעסטע טייערסטע זיסטע התחדשות וואס ליגט אין אונז. איז דא א גרעסערע מתנה פון האבן א התחדשות אין א שלום בית, א התחדשות אין תורה און תפילה, א התחדשות אין מיין נפש, איך שפיר איך בין ארויף א כיתה, איך בין א נייער מענטש, איך דענק פאריאר זומער, איך דענק די יאר זומער, איך דענק אנפאנג זומער און איך דענק די צווייטע העלפט זומער, איך רוק זיך, איך רוק זיך מיט מיינע חברים, איך רוק זיך מיט מיינע קינדערלעך, מיט מיין גאנצע געזעלשאפט, איך וואקס, וואס איז דא מער התחדשות פון דעם? אבער דאס קען נאר געשען אויב די מענטש לייגט זיך אריין אין די עבודה, ער פשוט לייגט זיך אריין אין די עבודה, און דער יצה ר וויל נישט דאס, קומט ער מיט זיין רש'יגע נייעס, אלע מיני סטיילס און מאדעס, און און און ער לאזט נישט במנוחה פאר קיין סעקונדע, מאכט אויף און מאכט צו סטארס און קאמפאניס מיט איידיעס אבי דרייעט די וואש מאשין כמעט און נעבעך אונז טרעפט מען זיך אינמיטן פון די וואש מאשין ווען ס'דרייעט זיך דא איז א ווירפול אינמיטן דא טרעפט זיך דער מענטש ער פארט ער ווייסט אפילו נישט ווען מען קומט און ווען מען גייט און ערגעץ ווי דארף מען געבן א כאפ די אטעם פשוט ווייל ס'דרייעט זיך צו שנעל און אזוי קוקט מען אויס און פארדעם איז דא א גרויסע עבודה פון זיך געבן א שטעל אפ און זיך פרעגן ווער בין איך וואס וויל איך וואו איז מיין עכטע סכאטשעס. ווען האב איך לעצטע מאל באמת, און אזוי ווי צו מיר פריער געפרעגט און עס מוז פרעגן נאכאמאל, ווען האב איך לעצטע מאל אמת'דיג מיט א נייע אויג געזעהן מיינע קינדערלעך? ווען האב איך אפדעיטעד די סיסטעם צו זעהן עכט ווער מיינע קינדער זענען, לייק אויף א נייע מדריגה, באקענט עפעס נאך א טאלאנט פון זיי, נאך עפעס א חידוש פון זיי, און זיי געלאזט מער וואקסן, מער שטייגן, ווען האב איך געזעהן עפעס א חידוש אין מיר? אין מיין תורה, אין מיין תפילה, אין מיין לימוד התורה, אין מיין השקפה, מיט מיין רעבן, די סקאשער וואס איך האב מיט מיין רעבן, ווען איז עס געוואקסן א מדריגה, עפעס טיפער, עפעס מער חסידות, עפעס לעבעדיג. און אזוי פליען אונזערע וואכן און טעג דורך, און אויף דעם קומט אונזער הייליגער רבי, די תורה הקדושה און ספר דברים מיט אזויפיל ליבשאפט אן א שיעור יעדע פרשה, אויב ביי די פרשה פון קרית שמע טרעפט מען והוי הדברים האלה אשר אנכי מצווך היום על לבביך, זאגט רש י לא יהיה בעיניך כדיתגמ ישנה שאין אדם סופנה, די רייד פון די תורה זאל חס ושלום נישט זיין ביי דיר ווי עפעס א אלטע בריוו פון א קעניג, אלא כחדשה שהק' רצון לקרא, ס'זאל זיין ניי. וואס מיינט די תורה זאל זיין ניי יעדן טאג? וויאזוי מאכט מען עס היום יעדן טאג אשר אנכי מצווך היום? שטייט אין ספרים הקדושים בכל יום יהיה בעיניך כחדשים שולחן ערוך ווערט עס געברענגט אין הלכות קרישמע בכל יום יהיה בעיניך כחדשים זאל יעדן טאג זיין ניי ולא כמי שכבר שמע את הרבה פעמים שאין חובה אצלו איז אלעס די עבודה פון א איד אנגעפאנגען פון קבלת עול נחת שמים זאל זיין יעדן טאג מיט א פרישקייט טראכטס לאמיר אריינטראכטן צוזאמען גוט. בכל יום תהיה בעיניך איז א באקאנטע מאמר חזל, כחדשים, יעדן טאג זאל זיין אין דיינע אויגן ווי ניי, פארוואס שטייט נישט בכל יום יהיה כחדשים, יעדן טאג זאל עס זיין ווי ניי, וואס הייסט בעיניך, אין דיינע אויגן ווי ניי? די תירוץ איז, ווייל ס'איז נישט ניי, ס'קען נישט זיין ניי, תורה ומצוות איז נישט ניי יעדן טאג, אין דיינע אויגן קען עס זיין ניי, פשוט'ע פשט. אין אונזערע אויגן קען מען מאכן די תורה ניי, ס'קען האבן א נייע סיפוק, א נייע פרישקייט, א נייע חיות. מיין, די קינדערלעך זענען נישט ניי, ס'הער איך געפונען, ער נישט געבוירן נעכטן, וויי איז ווען אונז האלט ביי אונזערע קינדער זענען געבוירן נעכטן, אבער ע כ פנים, זענען נישט געבוירן נעכטן. ער מיין דרײַצן יעריגער, מיין פֿופֿצן יעריגער, מיין צוועלף יעריגער, די זענען נישט געבוירן ניי, מיין מיין שלום בית, איך האב שוין חתונה געהאט יארן לאנג, אזוי יעדער פון אונז זאגט דאך עס, יא, אונז האבן אלע חתונה געהאט א לאנגע צייט, סאו וואס הייסט ס'איז ניי? בעיניך קען עס זיין ממש פריש, של שנה ראשונה מארגן אינדערפרי, יא, אמת, ממש אזוי, ווייל ס'איז ממש ניי, איך האב זיך באקענט א נייע חידוש, א נייע געדאנק, און אסאך מאל איז דא געפיל ווען איך וואלט ווען דאס געוואוסט אין די תרצ ז, בעזרת השם נעקסטע יאר זאלסטו אויך זוכה זיין צו זאגן ווען איך וואלט ווען דאס געוואוסט און ס'זאל גיין מחי' לחי' יעדן טאג נייע מדריגות אז די נעכטיגע זאל זיין אלט. צדיקים האבן אזוי געלעבט מיט א פרישקייט, זיי האבן באגריסט די בני בית יעדן טאג מיט א סכת ש ס. און דער רעבעצין האט באגריסט דעם רעבן מיט א התחדשות, מיט א פרישקייט, נאך א טאג וואס איך בין זוכה צו זאגן א גוטן טאג שעפעלע, א גוטן מארגן, וואס מאכסטו? אבער אויב די אלע זאכן זענען נישט אינטערעסאנט ווערט עס גאר א עול, נאך א טאג ארויפלייגן די קינדער אויפן באס, נאך א טאג טון דאס, ממילא דארף מען שוין אנטלויפן פון דעם אויכעט, און פאר דעם קען מען במציאות זען אז מען פארט אויף, טראכטס אריין, מען פארט אויף וויקעישן פון קאנטרי, ס'איז וויקעישן פון וויקעישן. און ס'האט א הסבר מ'קען עס מסביר זיין, אבער דאס קען מען נאר מסביר זיין ווילאנג חדשים ליגט אין א געוויסע פלאץ, די רגע ס'ווערט בכל יום תהיה בעיניך כחדשה יעדן טאג שטיי איך אויף, מודה אני לפניך, ממש פארבינדן מיט די שיעורים וואס האבן גערעדט פון הונדערט ברכות, מ'פאנגט אן מיט א פרישקייט, איך בין זוכה צו נאך א טאג, איך בין געבענטשט, קוק מיין שעפעלע, כ'גיי דיך באקענען פון פריש, מיין שטוב, און אוואדע. אונזער עבודת השם, אונזער קבלת עול מלכות שמים מיט א פרישקייט, מיט א סיפוק, דער מענטש לעבט אין גן עדן יעדן טאג. און אגב, אפילו אין גשמיות, א באלעבאס וואס קומט אריין יעדן טאג מיט א פרישקייט, אדער אפילו א איינגעשטעלטער, ער קומט אריין מיט א פרישקייט יעדן טאג, מען גייט עס טון, היינט איז אונזער טאג, אונז זעמיר געבענטשט, אונז קען מען ארבעטן, אוי איז דא א אנדערע לופט דארט, ס'איז פשוט געשמאק צו זיין דארט. ביי מיר איז וואטשקע ברייער, יעצט מאכט די קאמפעני, די קאמפעני מאכט עפעס א נסיעה, סאו מען דארף פארן, פארוואס זאל נישט זיין דארט די גרעסטע געשמאק, יעצט זענען מיר זוכה צו טון דאס, יעצט זענען מיר זוכה צו נישט צו טון דאס, יעצט זענען מיר, אסאך מאל די מתנות ווערט שוין אז מען דארף מאטשקען ברייערע ווייל יעדער די אמת איז מען דארף עס דן זיין צו די גאנצע זאך האט א הענט און א פיס, אבער א קאפאן נאך וואס ס'האט, אויב דו איז שוין מחליט געווען אז דאס טוט מען, עס טון אן סיפוק און חירות פשוט ווייל יעדער ווייל גארנישט דעמאלטס מאכט נישט, שב ואל תעשה. זומער איז די צייט און אונז פארברענגט מיר אסאך. זומער איז די צייט, דער פארט דארט, דא איז עס די חבירה, די מען פארט און מען קומט, און אזויפיל מענטשן ווייסן נישט פארוואס מען פארט, באמת צו פרעגן פארוואס פארסטו, ווייל אונזער עולם פארט, יעדע זומער פארט מען, וואס א מין תירוץ איז דאס, ווייל די עולם יעדע זומער, פאר דעם, וואס מיינט עס? זאג מיר אז דו ווילסט דארט זיין, הערליך, דו ווילסט נישט דארט זיין, פאר נישט, ס'איז דא א מקום קדוש, וואס איז די מחשבה פאר דעם און נאך דעם, ער ווייסט נישט, מען דארף אפילו נישט וויסן. דאס דארף מען דאך וויסן. און נאכדעם קומט מען אהיים, פרעגסט די אמת, נו, האסט דיך אויסגערוהט, האסט עפעס קונה געווען? גארנישט. מפטיר, לייק, קיין שום סיפוק נישט, קיין שום פארדעם, קיין שום נאכדעם, קיין שום חבירות, התחזקות מיט זיינע חברים, מיט די איינגעשטעלטע, גארנישט! דאס האט דאך נישט קיין פשט. דאס איז דאך ממש נאר די יצר. ער נעמט אוועק דיין גאנצע סיפוק פון לעבן, דיין חיות, דיין געשמאק. די זעלבע זאך קענסט דיך טון מיט אזויפיל פרישקייט. פארט שוין יא. נו, לאמיר האבן א סכאטשעס און דיבוק חברים. וואס איז אונזער שמועס? וואס האט מען געשמועסט פאריאר? דאס איז שוין אלטע נייעס. שוין נישט נוגע. ניין, אבער אונז רעדט מען די זעלבע שמועס שוין צוואנציג יאר. די זעלבע די זעלבע שמועס, ודי למעשה. שוין צוואנציג יאר. שוין באמת נישט נוגע. ביסט שוין געוואקסן, ביסט שוין גרעסער, ביסט שוין עלטער, ביסט שוין. גענוג! יעצט עפעס סכאטשעס. דארט! ליגט הצלחה, דארט ליגט השפעות טובות, דארט ליגט שפע, דארט ליגט ברכה, און אויף דעם קומען מיר צוריק אין די וואכעדיגע פרשה, אונזער הייליגער רבי, מיט אזויפיל ליבשאפט, מיט אזויפיל ליבשאפט, קומט און זאגט, רעי אנכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה, האבן מיר אונז פריער געפרעגט ווי קומט די לשון רעי, און די תירוץ איז גאנץ פשוט, משה רבינו זאגט ר' איי, מאך אויף דיינע אויגן, טויש דיינע אויגן פשוט במציאות, און דו וועסט זוכה זיין צו זען אנכי ר' איי אנכי נושא לפניכם היום ברכו, ס'ליגט פאר דיך ברכו, מאך אויף דיינע אויגן און קוק, פיזיש וועסטו זען, יעדער פון אונז, מאך אויף דיינע אויגן קלאר, וועסטו גלייך זען דארט ברכו, אויף די זאכן וואס דער יצר זאגט אז דארט איז נישט דא איז כאטשיס, דווקא דארט ווען דו גייסט טרעפן אין סכאטשעס וועסטו טרעפן אזויפיל סיפוק, אזויפיל נחת, אזויפיל הנאה, אזויפיל געשמאק, און אזויפיל דביקות, און אזויפיל התקרבות לה', און אזויפיל אהבת ישראל. און אויף דעם זענען מיר ממשיך מיט די קומענדיגע פסוק, אז הברכו אשר תשמיע מצוות ה' אלוקיך אשר אנכי מצוה אתכם היום, שטייט דאך פון אלע צדיקים, די גרעסטע ליכטיגקייט ליגט אין די היום. כל יום יהיה בעיניך כחדשים, יעדן טאג, אין די מינוט, אין די היינטיגע טאג, טרעף עפעס ליכטיג. איין גמרן האט מיר געזאגט א מורא'דיג אינטערעסאנטע זאך, מען דערציילט, ס'איז נישט מורא'דיג אינטערעסאנט, ס'איז מורא'דיג ווייטאגליך אבער ליכטיג, מען דערציילט אז געווען אין, ער געווען מוצאי שבת אין קאנטרי, און די חברים האבן פארברענגט, ער איז ארויסגעגאנגען פארברענגען ביז גאר שפעט, צוריק אריינגעקומען, איז געליגן א הערליכע מלוה מלכה אנגעגרייט ביי זיין פלאץ, און לעבן דעם איז געווען אזא צעטעלע וואס זיין בני בית האט אים געשריבן אז כ'האב געווארט אזוי לאנג אבער ס'האט זיך פארלענגערט סאו כ'בין געגאנגען שלאפן. נישט חס ושלום נישט אויפגערעגט גארנישט פשוט געשריבן א צדיקות. און ער זאגט מיר ער געט א טראכט צו זיך ער זאגט כ'האב מיך אראפגעזעצט כ'האב מיך געוואשן מלוה ומלכה פלוצלינג האב איך מיך ממש געשעמט פון מיר אליין. כ'בין געקומען דא צו עכט קונה זיין חיים צו קונה זיין מיין לעבן. איך פארברענג אינדרויסן, ווייל אויף א מלקה עס איך אליין, עס איז אזוי, עס איז אזוי, און יעצט זיצט מען דא דאס צו געבן א דערמאן, אזויפיל נקודות אין די גאנצע ענין, דארף אזויפיל תיקון, יעצט איז מיר נישט דא קיינעם צו זאגן וואס צו טון, פארקערט, זאג מיר עס ממש ווי א, ווי א אמת'ע ברודער, ווי א גוטע חבר. טראכט אז אזעלכע אפארטוניטיס, אזעלכע געלעגנהייטן, די קורצע צייט וואס די באסעס קומען ארויס, דאנערשטאג נאכט, שבת, זונטאג, כאפ אריין, נוץ עס אויס, ס'איז כאטשיז, פרישקייט, חיות, עפעס ניי, עפעס מער זיך פארשטיין, עפעס מער זיך מתבונן זיין, עפעס מער זיך באקענען, וואס אוודאי רוחניות'דיג, מער דביקות, מער צייט צו לערנען, צו תורה און צו תפילין, לאז נישט די טייערע מינוטן, דו גייסט צוריקקוקן איין טאג, די טייערסטע מינוטן, אגב פיזיש אויך זייער טייער, עס קאסט זייער סאך געלט פיזיש אויכעט, טייערסטע מינוטן, סתם פארשפילן, און געט א, דער זומער געט אזא פארע אריבער, מען געט זיך א טרעף אריין, פאל אריין אין על, און וואס, וואס איז די קונה געווען, וואו איז די סכת ש פון זומער? ס'וואלט דאך געקענט ברענגען אזויפיל סכאטשעס פאר אונזער שלום בית, פאר אונזערע קינדערלעך, פאר אונזער חינוך, פאר אונזער עבודת השם, פאר אלע די ענינים, דאס איז דאך געמאכט די צייט, אבער ס'איז עפעס אזוי פארוואסערט געווארן, ווי איז עס פארוואסערט געווארן? מיט אנדערע מיני סכאטשעסן, דאס יענץ, מען ברענגט דעם, מען ברענגט אים נישט, מען, ער קומט א, ער קומט נאר צוויי פארטאגס קומט ער ערשט אן, און ער גייט שפילן ביז פיר. אַלע און אַלעס גייט, אַלעס, אַלעס, ס'איז אַ נאָרמאַלע זאַך, שור, איך מיין, אונז זעמיר דאָך דאָ יעצט, איך מיין, ביז פֿיר אויף, פֿינף פֿאַרטאָגס, ס'גייט, אַלעס גייט, ס'איז גוט. אונז זעמיר סך קלוגער פֿון דעם. און אויף דעם קומט די הייליגע חתם סופר די וואָך אין דער פּרשה. דער הייליגער חתם סופר אין תורת משה שרייבט אַ הפֿלא'דיגע זאַך. ממש הפלא'דיג. ער פרעגט צוויי שאלות, ער פרעגט פארוואס שטייט ביי א קללה אויך וסרתם מן הדרך אשר אנכי מצווה אתכם היום. גאנץ גוט ביי ברכה האט מען דאך גערעדט היום מיינט היינט, אין די היינט ליגט די גרעסטע ברכה. אבער וואס מיינט אין קללה וסרתם מן הדרך אשר אנכי מצווה אתכם היום? אויב א מענטש דינט נישט דעם אייבערשטן ריכטיג היינט, דאס הייסט שוין וסרתם? וואו קומט דארט די ווארט היום? נאך פרעגט די הייליגע חתם סופר די שאלות וואס האבן פריער געפרעגט אז שלא ידעתם, וואס מיינט ביי עבודה זרה אז שלא ידעתם? טייערע ברודער, ס'איז כדאי צו זען אינעווענדיג די ווערטער פון די חתם סופר, עס קען טוישן א מענטש'ס לעבן, פשוט פשט, זאגט די הייליגע חתם סופר דברים נפלאים ממש, ויש לומר דמטבע הוא אנושי, ס'דא א טבע אין די מענטש, ותאוות כל איש להתגמא חדשה ולשמוע חדשות, ס'דא א טבע אין יעדע מענטש, א פאקט אין יעדע מענטש, אייבערשטער האט עס אריינגעלייגט, א טבע, אז די מענטש וויל אייביג עפעס חידוש, ער וויל א נייע בריוו, א נייע, הערן עפעס ניי, ער וויל עפעס ניי. על כן, אם אין התורה חביבה בעיניו כל יום כאילו היום קיבלה מסיני, ולשמוח בה כקהל החדשים, ממילא אויב די תורה, און תורה מיינט די תורה און השקפת התורה און די דרך התורה, אויב דאס איז נישט באליבט ביי אים יעדן טאג ממש ווי א כלה, א פרישע כלה וואס ער פריידט זיך מיט איר, אז ממילא דעתו נוטה לשמוח חדשות מעבודה זרות. גייט האט דאך, ער מוז דאך עפעס הערן ניי, סאו אויב תורה ומצוות און די אלע זאכן וואס אונז שמועסן ווען איז נישט ניי צו אים, אטאמאטיש על פי טבע וועט ער גיין הערן חדשות פון ערגעץ אנדערש, פון דארט וועט קומען נייעס און אונז האבן געשמועסט אז שלא ידעתם עדיין והיא חדשה בעיניו, דאס איז ניי, און די תורה וועט ווערן פאר אים אלט. זאגט די הייליגע חתם סופר, דו ווילסט וויסן וויאזוי ס'קומט אן וסרתם מן הדרך, וויאזוי קומט אן א מענטש פארט אראפ פון וועג, וויאזוי וויאזוי געשען דאס? זאגט די הייליגע חתם סופר, ער האט א תאווה פאר עפעס ניי, ער דארף עקסייטמענט, ער דארף פאן, ער דארף עפעס פריש, חידוש, אויב טרעפסטו נישט חידוש אין עבודת השם, אטאמאטיש וועסטו לויפן קוקן חידוש אין די נייעס, און צום סוף וועט דיך עס קאלט מאכן, און אלעס וועט ווערן נארמאל, און אלעס וועט ווערן גוט, ווי אונז ווייס מיר, ודי למעיין. זאגט די הייליגע חתם סופר אז שלא ידעתם מיינט וואס שטייט ביי עבודה זרה, חידוש נפלא, אז דו ביסט נישט באקאנט מיינט די חלק וואס ווייסט נאך נישט, אנשטאט צו זיין הונגעריג איך וויל מיך מער באקענען מיט מיינע קינדערלעך, מיט מיין רוף, מיט מיין רעבן, מיט די תורה, מיט חסידות, מיט תלמידי בעל שם, דארט וויל איך מיך באקענען, איך וויל וויסן עפעס ניי, עפעס נאך, עפעס חידוש, נאך א מסכתא, נאך א ענין, נאך עפעס א מחשבה טובה, נאך א השקפה, אויב נישט דארט, אטאמאטיש לויפט גייט די נפש ווייל ווייל דער אייבערשטער האט אריינגעלייגט אין די נפש, דער מענטש וויל עפעס נייעס, ס'איז א חלק וואס דער אייבערשטער האט אריינגעלייגט, און דער מענטש וויל עס א גאנצע צייט אנפילן, ווי צום משל האמיר גערעדט, נפשי חולת אהבת שכל, דער מענטש האט א קראנקהייט אין זיך, אדער פילט ער עס אן מיט אהבת שכל און דאס היילט אים, אדער פילט ער עס אן מיט עכטע קראנקהייט, אבער איינע פון די צוויי, די נפש שרייט, די נפש דארף. און אויף דעם זאגט משה רבינו, ראה הנה אנכי נושא לפניכם היום ברכה וקללה, די גרעסטע ברכה איז אויב דו לעבסט היינט, היינט מיינט פרישקייט אין די האנט, דו דאנקסט אויף די היינט, דו זעסט די מתנה אין די היינט, די אפערטוניטי אין די היינט, דאס איז די גרעסטע ברכה, די פארקערטע חלילה פון דעם, איז ווען דו פאנגסט אן נעמען די נישט חיות, די די נישט וויסן, די נישט סיפוק, און דו פאנגסט אן לויפן, די לויפן וועט דיך טראגן ביז חלילה א סכנה'דיגע פלאץ, ווי אונז ווייס מיר היינט במציאות, עס קען גורם זיין פעיר פרעשור, עקזייעטי, פעניק אטעקס, אלע מיני פראבלעמען וואס ווען מען גייט צוריק אין שורש וועט מען זען וואס די אנגעדרייטקייט, די די די עס איז אינמיטן די זומער, וואס וועט זיין נעקסטע סיזאן, ווי האלט מען, מען דארף ארלעדיגן, מען נאך ארלעדיגן, עס עס לאזט נישט מענטשן במנוחה, פשוט במנוחה. און און דארט אליין, יעדער גייט יעצט דא און יעדער גייט יעצט דארט, און די פאר גייען דאס, האט זיך געמאכט די גרופ מיט די. און אונז זיצן מיר נאר דאס ווייל יעצט איז די זמן פון ווי אונז זעמער, און פסח צייט און פורים צייט און חנוכה צייט איז גארנישט אנדערש, און פאר די וואס פארן נישט אין קאנטרי קענען זיך מתבונן זיין וואס טוט זיך ביי זיי אויפן גאס, ס'איז די זעלבע זאך, דער יצר האט האט קיינעם נישט איבערגעלאזט, ער קומט צו יעדן איינעם אין זיין פלאץ און זיין מקום, קומט די הייליגע חתם סופר, די חתם סופר זאגט וואטש פון די חלק פון דיך וואס זוכט עפעס פריש, און ווי אונז זעמער במציאות זיין זיי טראגט מענטשן אזוי ווייט אזוי ווייט אוועק פון השקפת התורה, אלעס אין די נאמען פון פרישקייט און עפעס ניי און עפעס א חידוש און עפעס א מהלך, און ס'איז אזוי נישט ס'איז אזוי נישט פרישקייט און התחדשות און עבודת השם און קבלת עול מלכות שמים, ס'איז אזוי נישט פרישקייט און די מתנות וואס אונז האמיר שוין וואָסן זאָל מיר אייביק האָבן געזונט און לעכטיגהייט ביז די הונדערט און צוואַנציק. די מתנות טרעפט דאָרט חיות, דאָרט פרישקייט, דאָרט איז כאַטשעס. כל יום תהיה בעיניך כחדשים. און איצט זענדיג מיר נאָר צו, ס'איז אפשר נאָך אַ פּאָר מינוט, און איך בעט רשות, באמת, און ס'איז כדאי פאַר די אַלע וואָס האַלטן מיט שיר, פּשוט אַ מתנה שפּיר איך. באמת א מתנה, ס'איז פאר מיר געווען א מתנה, איך וועל עס פארליינען ווארט פאר ווארט, ס'איז א בריוו וואס א איד, א בעל תשובה, א חשוב'ער בעל תשובה האט געשריבן, און ער שרייבט דעם בריוו צו זיין אייגענע סידור, ס'איז איבערגעזעצט אויף אידיש, און צו מיר עס פארליינען, עס איז כדאי פאר יעדן איינעם צו נעמען אפאר מינוט און עס הערן מיט א רואיגקייט און מיט א שלווה, און ער שרייבט די ווערטער, ער שרייבט א בריוו צו זיין סידור, א סידור וואס אונז האמער, פשוט א סידור, ער שרייבט א בריוו צו זיין סידור און ער שרייבט, טייערע סידור'ל, מיט א צובראכן הארץ שרייב איך צו דיר דעם בריוועלע נאך זיבעצן יאר צוזאמען. איך געדענק נאך גוט דעם טאג וואס מיר האבן זיך דאס ערשטע מאל באגעגנט. געווען בין איך אין ארץ ישראל אלס א ניינצן יעריגער יוגנטליכער, אריינקומענדיג אין מיין שלאף-צימער ביסטו דארט געליגן רואיגערהייט אין א פעקל וואס איז געשיקט געווארן צו מיר דורך א קירוב ארגאניזעישן, און דו ביסט געווען מיין ערשטע סידור'ל. פון אנהייב האב איך נישט געוואוסט ווער דו ביסט און וואס מען טוט מיט דיר, דיינע ווערטער זענען צו מיר געווען פרעמד און אומבאקאנט, אבער צוביסלעך איבער די יארן זענען מיר געווארן נענטער און נענטער. סידור'ל טייערע, גאר אסאך זענען מיר צוזאמען אדורך, דו ביסט געווען מיט מיר אין שולע און אויך געטון באגלייטן ביי מיין גרעדזשועטן, דעמאלטס ווען כ'האב געמאכט די החלטה אז ס'צייט פאר א טויש. ס'איז צייט פאר חידוש, ס'איז צייט צו נעמען א טריט נענטער צום בורא עולם אין שמירת התורה והמצוות, ווען אלעס איז נאך געווען צו מיר אזוי פרעמד און ניי. באקענענדיג זיך מיט אידישקייט און מיט וואס א אמת'דיגע לעבן מיינט, האסטו מיך אונטערגעהאלטן. דו ביסט מיט מיר מיטגעשטאנען פעלזן פעסט, ביסט געווען מיין חיזוק און ווערהייט נאך שפעטער דורכאויס מיינע לאנגע פארצויגענע שווערע שידוכים יארן. ווען די פרייליכע מינוט איז ענדליך אנגעקומען, ווען איך האב מיטן הילף פון השם יתברך געטראפן מיין זיווג, ביסטו דארט אויך געווען. סידור'ל טייערע געדענקסט מיין יום החופה? ווען איך האב דיך פון מיינע הענט נישט ארויסגעלאזט, זייענדיג ארומגענומען מיט ווארעמע געפילן געמישט פון הודאה, בקשה, שמחה, תשובה, געטראכט, געבעטן און געהאפט אויף מיין צוקונפטיגע לעבן נישט וויסנדיג וואס ערווארט מיר, די פלעקן פון מיינע הייסע טרערן זענען עדות ווי שטארק נאנט אונז זעמיר געווען יענעם טאג. דו האסט מיט מיר דורכגעלעבט גוטע צייטן פונקט ווי די שווערע, ווען ס'איז מיר געגאנגען גוט און ווען ס'איז מיר געגאנגען שווער, זיצנדיג ביים קראנקן בעט פון מיין באליבטע אומפארגעסליכע מאמע בעפאר זי איז געקומען צו מנוחת עולם לחיי עולם הבא. האסט מיך נישט פארלאזט ווען פאר איבער א יאר צייט האב איך פארלוירן מיין פרנסה און זיך שטארק געמוטשעט, און אויך דורך די ביטערע טעג ווען צוזאמען מיט מיין טייערע אשת חיל האבן מיר פאר לאנגע יארן געהאפט און געווארט פאר זרע של קיימא. קיין ליגנט וועל איך דיר נישט זאגן אז דורכאויס די שווערע צייטן איז מיר נישט גרינג אנגעקומען דיך צו נעמען אין די הענט אריין, אבער טאקע אין די טעג האסטו מיך געלערנט און באקאנט געמאכט אז ס'איז דא א בורא עולם, ס'איז דא א באשעפער אויף די וועלט. האסט ערוועקט מיין הארץ אז מיר האבן א געטרייע טאטע אין הימל. אמת טאקע אז ווען איך האב דיר גענומען אין די האנט בין איך געווען צובראכן און שוואך און אמאל מוטלאז, אבער ביים דיך אראפלייגן בין איך געווען שטארק און פול מיט קוראזש. מיט דיר זענען די שווערע צייטן געווארן א מיטל מיך צו ברענגען העכער און נענטער. סידערל טייערע, אויך ביסטו מיר מיט געשטאנען אין מיינע פרייליכע מאמענטן, ווען איך האב זוכה געווען צו האלטן אין מיינע הענט נישט איין נאר צוויי טייערע נשמה'לעך. פילע צייכענעס פון פריידיגע טרערן איז דא אין דיר, אלס אנדענק פון יענעם גליקליכע צייט, ווען די אויסגעבעטענע קליינטשיגע שעפעלעך האבן ערשיינט אויף דער וועלט, סידערל. געדענקסט אז ביים ברית ביסטו געווען דער צענטער פונעם שמחה, ווען איך בין געשטאנען ארומגענומען מיט מיינע קרובים און גוטע פריינט ביסטו געווען דער סידור וואס איז געליגן אין מיין האנט און אין דיר האב איך געזאגט ברוך אתה השם להכניסו בבריתו של אבן אברהם אבינו, צוזאמען האבן מיר געפלאכטן דעם רינגעלע אינעם הערליכן קייט פון כלל ישראל זייענדיג צוזאמען אזויפיל יאר. האסט נישט ענדליך געוואוסט פונקטליך וועלכע תפילה מיך אויפצומישן, האסט געוואוסט ווי מיין הארץ שפירט זיך נענטער און ווי איך לאז א קרעכץ, האסט טייער געהאלטן די אלע הגהות און טייטשן וואס כ'האב צוגעשריבן אין די ערשטע פאר יאר פון אונזער פריינטשאפט, וועלנדיג בעסער פארשטיין דעם אינהאלט פון תפילה און פון די הייליגע תפילות, אבער מיט די צייט. האָסטו זיך פֿאַרעלטערט. דײַנע זיסע בלעטעלעך זענען צעביסלעך געוואָרן, פֿאַרנוצט און אָפּגעריבן. שטענדיק האָב איך דיר פּרובירט פֿאַררעכטן און צוקלעבן. כ'האָב באמת פּרובירט. פּעטלעך זענען אַרויסגעפֿאַלן. כ'האָב זיי צוריק אַרײַנגעקלעפּט. די קנייטשן האָב איך געטאָן אויסגראָדן אײנמאָל און נאָכאַמאָל. ביז, ענדלעך, לעצטע וואָך האָב איך געקויפֿט אַ נײַעם סידור. ס'עפֿנט זיך נישט צום ריכטיקן פּלאַץ. ס'האַלט זיך נישט אָפֿן. ער װײס נישט װי מײַן האַרץ װאַרעמט זיך אָן און װי מײַן האַרץ גיסט זיך אױס. די קלײנע צוגעשריבענע סימנים און טײַטש-װערטער פֿון מײַן יונגע יאָרן פֿאַרמאָגט ער אױך נישט, און אַװדאי נישט די טײַערע און הײסע טרערעלעך. ס'שפּירט זיך עפּעס פֿריש, רײן און פֿרעמד, גאָר-גאָר פֿרעמד. אָבער װען דו װאָלסט װען געקענט רעדן! שטעל איך זיך פאר אז דו וואלסט מיר געזאגט אז ס'איז צייט זיך פאראויסצורוקן. ס'איז שווער אנצונעמען א פריש קאפיטל, אבער א איד דארף אייביג גיין ממדריגה למדריגה. רבי איד, ס'איז צייט צו פארן ווייטער. איך בין זיכער אז דו וואלסט מיר געזאגט הויעך און קלאר, ברודער טייערע, נעם אלעס וואס איך האב דיר געלערנט, גיי אין די וועגן וואס איך האב דיר געוויזן און פארבינד דיך דירעקט מיט'ן בורא עולם. וואלסט מיר געזאגט אז די הייסע טרערן בלייבן נישט אויף די בלעטעלעך, זיי גייען ערגעץ אסאך העכער. און די צוגעשריבענע סימנים און טייטש זענען פארקריצט ביי אונזער טאטע דער מלך העולם. סידור'ל מיט דיין הסכמה וועל איך ווייטער נוצן דעם נייעם סידור, אבער פון דיר וועל איך קיינמאל גענצליך נישט פארגעסן. דער אלטער בלייבט טייער, און דא אין א ספעציעלען ווינקל אין מיין שאפע וועל איך דיר פלאצירן, און איך וועל דיך ווילן אויפמישן מיין לעבנס געשיכטע וועל איך קומען צו דיר און איך וועל זיך ווילן דערמאנען וויאזוי א איד דאווענט, וועל איך עס אויפמאכן, ווייל אונז זעמיר אלטע גוטע פריינט, איז דא לייג איך דיר אוועק מיט א ווארעמע גלעט און א קוש, א הארציגע יישר כח פאר די ווארעמע טיפע זכרונות פון גאנצע זיבעצן יאר מיין סידור'ל, מיט פיל ליבשאפט דיין טייערע ידיד. דאס איז א בריוו וואס א חשוב'ע בעל תשובה האט געשריבן. ס'רייסט די הארץ ווען מ'ליינט עס, ס'ערוועקט פון אונז, וואס מיינט ס'איז דא אזויפיל מדריגות אין א מענטש'ס לעבן. ס'דא די אלטע סידור, ס'דא א נייע סידור, ס'דא אלטע תפילות, ס'דא נייע תפילה, ס'דא אלטע למידים, ס'דא נייע למידים, ס'דא אלטע כיבוד אב ואם און נייע כיבוד אב ואם, ס'דא אלטע שלום בית און נייע שלום בית, און ווען מ'לייגט אוועק די אלטע נעמט מען אלע למידים און מ'גייט אריין אין די נייע, וואס איז נישט די סכאטשעס וואס איז ליידיג און פיסט, ס'איז די סכאטשעס פון פרישקייט, פון מער קשר, פון מער דביקות, פון מער נאנטשאפט, פון מער התקרבות. פון מער אהבת השם און מער אהבת ישראל, זאל דער אייבערשטער אונז העלפן און בענטשן זאל מיר קענען שרייבן אונזער אייגענע בריוו, סיי אויף אונזער שלום בית, סיי אויף די נחת פון אונזערע קינדערלעך, סיי אויף אונזער אהבת השם, סיי אויף אונזערע לימודים און סיי אויף אונזערע תפילות, שרייב דיין בריוו, און אין דיין בריוו זאל אויך זיין תקיפות, עס זאל אויך זיין די פלאץ ווי איך נעם ארויס יעצט א נייע תקיפה, און די אלטע תקיפה וועט דא זיין, ס'לערנט מיך, אבער איך רוק מיך פאראויס אריין אין א נייע תקיפה. רעי, מאך אויף דיינע אויגן, דער בעל תשובה שרייבט אונז א בריוו, וואס אין דער בריוו זעט מען וואס מיינט א מענטש האט אפענע אויגן, ער לעבט, די סדר'ל איז געווען א התקשרות, ס'איז געווען א דביקות, ס'איז געווען א נאנטשאפט, אט די מינע מדריגות ליגט אין אלע פון אונז, אלע פון אונז, דער יצר וויל עס אוועקכאפן אויף אזעלכע נארישע וועגן, און אונז ווייסט מיר אז ס'איז נאריש, ער איז א מלך זקן און כסיל, ער מאכט זיך נאריש פשוט, אבער אונז דארף מען נעמען אביסל חכמה צו זיך און זיך אויפהייבן העכער פון דעם און זאגן ווי שרייב איך מיין בריוו, מיין בריוו צו מיינע קינדערלעך, מיין בני בית, מיין חבר, מיינע ידידות'ן, מיין תורה, מיין תפילה, און דארט זענען מיר זוכה צו אמת'ע ברכה, און דאס זאגט אונז משה רבינו ראה אנכי נושא לפניכם היום ברכה וקללה, אבער די ברכה איז, את המצוה אשר אנכי מצוה אתכם היום. היינט, זעה די ברכות פון היינט, די מתנות פון היינט, די די די אומגעהויערע, אונז האבן מיר באגאסן קינדערלעך, בני בית, השפעות, פרנסה, האסט עס, זעה עס, שפיר עס, טרעף דארט פרישקייט, טרעף דארט חיות, אט דיין עסקן, צו דינען דעם אייבערשטן מיט שמחה און מיט ברכה און מיט שפע, וואס וועט אונז אוודאי אויפוועקן די הארצער, אויפמאכן די הארצן, טראגן ביז אהיים, בביאת